Yesu Kristo si nye Fia David tɔgbuiyɔvi, eye David hã nye Abraham ƒe dzidzimevi la, ƒe dzidzimexexlẽ fiae nye si, Abraham dzi Isak, eye Isak dzi Yakob si dzi Yuda kple nɔviawo. Yuda kple srɔ̃a Tamae dzi Perez kple Zera, eye Perez dzi Hezron. Hezron dzi Aram, eye Aram dzi Aminadab. Aminadab dzi Naxeson. eye Naxesɔn dzi Salmɔn. Salmɔn kple Rahab dzi Boaz, eye Boaz kple Rut dzi Obed. Obed dzi Isai, eye Isai dzi David fia la. Tso fia David dzi va se ɖe aboyomeyiyi le Babilonia dzi la, dzidzime lae nye si. David kple nyɔnu si nye Uria srɔ̃ hafi la, wodzi Salomo. Salomo dzi Rehoboam, eye eya dzi Abiya. Abiya hã dzi Asa, eye Asa dzi Yosafat. Yosafat dzi Yoram, eye Yoram dzi Uziya. Uziya dzi Yotam, eye Yotam dzi Axaz. Axaz dzi Hezekiya, eye Hezekiya dzi Manase. Manase dzi Amon si dzi Yosiya, eye Yosiya dzi Yexoniya kple nɔviawo le Babilonia boyomenɔɣi. Le aboyomenɔnɔ le Babilonia vɔ megbe la, Yexoniya dzi Sealtiel, eye Sealtiel dzi Zerubabel. Zerubabel dzi Abihud, eye eya dzi Eliakim. Eliakim dzi Azur, eye Azur dzi Zadok, ame si dzi Axim. Axim dzi Elihud, eye eya hã dzi Eleazar. Eleazar dzi Matan, eye eya dzi Yakob. Yakob dzi Yosef, eya srɔ̃e nye Maria si dzi Yesu si woyɔna be Kristo la. Ale tso Abraham dzi va se ɖe David dzi le dzidzime wuiene, eye tso David dzi va se ɖe esime woyi aboyo me le Babilonia la hã le dzidzime wuiene. Nenema ke tso kpɔkplɔ yi Babilonia ŋɔli va se ɖe Kristo la dzi hã le dzidzime wuiene. Ale Yesu Kristo ƒe dzidzi le nye si. Yosef bia Maria ta be yeaɖe. Ke do ŋgɔ na srɔ̃ɖeɖea la, Maria fɔ fu tso gbɔgbɔ kɔkɔe la me. Ale srɔ̃a Yosef si nye ame dzɔdzɔe eye medi be yeado ŋukpee o la ɖo tame be yeaɖe asi le eŋu dzaa ko. Esime wole nu sia ŋuti bum la, Aƒetɔ ƒe dɔla ɖe eɖokui fiae le drɔ̃eƒe gblɔ nɛ be, Yosef, David vi, mègavɔ̃ srɔ̃wò Maria kpɔkplɔ o, elabena fu si wòfɔ la, gbɔgbɔ kɔkɔe la mee wòtso. Ele ŋutsuvi dzi ge, eye nàna ŋkɔe be Yesu, elabena eyae aɖe eƒe dukɔa tso woƒe nuvɔ̃wo me. Nu siawo katã va eme bene nya si Aƒetɔ la gblɔ to eƒe gbeƒãɖela dzi la nava eme. Gbedeasi siae nye, Ɖetugbi si menyea ŋutsu o la le fu fɔ ge eye wòadzi ŋutsuvi. Woana ŋkɔe be Imanuel si gɔmee nye Mawu li kpli mí. Ale esi Yosef nyɔ la, ewɔ nu si mawudɔla la gblɔ nɛ la dzi eye wòɖe Maria kplɔe va ɖokui gbɔe. ke mede asi eŋu kpɔ o va se ɖe esime wodzi vi. Edzi ŋutsuvi, eye Yosef na ŋkɔe be Yesu.